א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. אין די וואכדיגע פרשה, פרשת וישב, פארציילט אונז די תורה ווי ווען יעקב האט געשיקט יוסף, ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, יוסף איז אנגעקומען צו די שבטים, האבן זיי זיך גענומען איבער אים, הנה בא אל החלומות אל עוזה בו, לאמיר אים הרג'נען האבן זיי געטענה'ט. האט ראובן געזאגט, לא ינקני נפש, לאמיר אים נישט הרג'נען, לאמיר אים אריינווארפן אין גריב, ויודעני אל תהיה בו. און ווי די תורה זאגט, פארוואס האט עס ראובן געטון, למען הציל אותו מידם להשיבו לאביו, כדי אים צו ראטעווען אים צוריקברענגען צום טאטן. שפעטער אז די ישמעאלים זענען אריבערגעגאנגען דארטן, האט יהודה געזאגט, מה בצע? וואס וועלן מיר האבן דערפון אז ער וועט דא אפשטארבן אין גרוב? לכי ונמכרני לישמעאלים וידעני אל תיבאי, לאמיר אים פארקויפן פאר די ישמעאלים, און אונז זאלן מיר נישט האבן קיין שייכות אין זיין טויט. און אזוי האט מען טאקע געטון, מען האט אים פארקויפט פאר די ישמעאלים. שפעטער אין די פרשה פארציילט אונז די תורה נאך א מעשה, נאכדעם וואס מען האט דן געווען תמר למסור, און זי האט מוכיח געווען יהודה אויף א שיינעם אופן, האט יהודה מודה געווען און געזאגט צדקו ממני, זי איז גערעכט. צוליב אט די צוויי זאכן, ווי יהודה האט זיך אזוי ארויסגעשטעלט, סיי ביי יוסף ווען ער האט געזאגט מה בצע, און ער האט אפגעראטעוועט יוסף, און סיי ביי תמר ווי ער האט געזאגט צדקו און געראטעוועט תמר, האט אים יעקב באלוינט, שפעטער אין פרשת ויחי ווען יעקב ביי די ברכת יעקב האט יעקב געגעבן מלכות פאר יהודה, גר אריה יהודה, פארוואס ווייל מי תערב בני אליסה, און ווי רש י זאגט דארטן אז צוליב דעם וואס ער האט געראטעוועט יוסף, ער האט געזאגט מה בעצה, און צוליב די מעשה פון תמר וואס ער האט געזאגט צדקו ממני, צוליב דעם האט ער זוכה געווען צום מלכות. וואס איז די מלכות וואס יעקב האט אים געגעבן? מלכות זיך באמת צו קומען פאר ראובן. ראובן בכורי יתו, יעשו סאיז ווי יעשו ר'איז וואלט ער געקומען כהנה מיט מלכות. נאר וואס דען, פח אז כמים אל תוסר, וויבאלד האסט זיך געאיילט אזוי ווי וואסער, ממילא וועסטו נישט האבן די תוסר. ווען איז געווען די פח אז כמים? אין פרשת וישלח ווען רחל איז אוועק און לאה און יעקב האט גענומען די בעט פון רחל. רחל'ס אוהל און עס געלייגט אין בלהה'ס געצעלט, איז ראובן געגאנגען און עס געלייגט אין לייה'ס געצעלט, איז דעמאלטס אז חיללת יצי עלה, דעמאלטס האסטו מבלבל געווען די בעטן, די שם וואס איז געווען דארטן אויף יעקב'ס בעט, און צוליב דעם האט יעקב אוועקגענומען פון אים די כהונה מיט די מלכות, און די מלכות האט ער אפגעגעבן פאר יהודה. וואס לכאורה דארף מען פארשטיין, וואס איז אזוי די מעלה פון יהודה ביי אט די צוויי מעשות? די מעשה אז ער געראטעוועט יוסף מיט דעם וואס ער האט געזאגט מה אבצע, און אז ער האט תשובה געטון און ער האט געזאגט צדקה ממני בת תמר. לכאורה ביי ראובן טרעפט מען אויך די ביידע ענינים. קודם כל לגבי יוסף, האט ער אויכעט געזאגט לא ינקני נפש, לאמיר אים אריינווארפן אין גרוב און אונז זאלן נישט האבן קיין בלוט אויף די הענט. אזוי אויך ביי תמר זעט מען יהודה האט תשובה געטון, ראובן האט אויכעט תשובה געטון ביי זיין ענין. ווען ס'איז געקומען צו פארקויפן יוסף, ווייסט מען אז ראובן איז נישט דארטן געווען. אזוי ווי שטייט שפעטער, ראובן איז צוריקגעקומען און האט געזען אז דער בוי ריק, און האט אנגעהויבן שרייען, וואס איז דא געשען, וואו איז יוסף? און מ'האט אים פארציילט אז מ'האט אים פארקויפט פאר די ישמעאלים, און מ'האט געדארפט טון א גאנצע שפיצל אז ס'זאל נישט געשען גארנישט פאר ראובן, יעקב זאל נישט זיין ברוגז אויף ראובן. ווי איז רופין געווען דארטן? ברענגט רש י צוויי פירושים, און לויט איין פירוש איז ער געווען עוסק בצעקה ותעניתו, ער האט תשובה געטון אויף דעם וואס ער האט מבער געווען די בעטן פון יעקב, האט רופין אויך תשובה געטון, איז אויב אזוי וואס איז די מעלה פון יהודה און רופין? נאך מער, ביי ביידע מעשות איז דא א מעלה, אויף ראובן איבער יהודה. ביי די מעשה פון יוסף, פארוואס האט יהודה געזאגט מה הביצה? ער האט נישט געוואלט להשיבו אל אביו, ער האט אים נישט געוואלט צוריק קערן צום טאטן. ער האט געהאט דא א זייטיגע חשבון. ער האט געזאגט מה הביצה? וואס וועלן אונז פארדינען דערפון? וואס וועלן אונז האבן געלט? ווי רשי טייטשט. אבער וועט ער פארקויפן און ישמעאל וועט מען כאטש פארדינען אביסל געלט. נאך מער, ווי די שבטים האבן שפעטער געזאגט פאר יהודה, דו האסט געהאט די כח, וואלסטו געזאגט זיי זאלן צוריקקערן צום טאטן, וואלטן אונז אים צוריקגעקערט. איז יהודה האט עס נישט געטון, אנשטאטס דעם האט ער פארקויפט פאר די ישמעאלים. ראובן פון צווייטן זייט, האט דאך ממש געמיינט לשם שמים, למען היצא לא עשו מידם להשיב אל לבב. איז זיך ריווען אויב אזוי בעסער ווי יהודה ביי די מעשה פון יוסף. און אזוי אויך לגבי די ענין פון תשובה. יהודה האט טאקע תשובה געטון, ער האט געזאגט צדקו ממני, אבער וואסערע תשובה איז דאס געווען? דאס איז געווען אן איינמאליגע הכרזה, צדקו ממני, געענדיגט. אזוי אויך ער האט עס געמוזט טון ווייל ווען נישט דעם וואס געשעהט? נעמט מען תמר און מ'איז איר דן לשריפה צוזאמען מיט אירע צוויי קינדער. האט יהודה געמוזט מודה זיין צו אטקעווען מענין כדי אפצוראטעווען תמר מיט די צוויי קינדער. ראובן פון צווייטן זייט איז געווען עסוק בסך הכל בתעניתו, איז קודם כל עס איז נישט געווען עפעס א הכרזה, ער האט געטון אין דעם, עסוק בסך הכל בתעניתו. נאך מער, ווען רעדט מען דא עסוק בסך הכל בתעניתו? ניין יאר שפעטער, די מעשה פון בלבול יציע עלה, די מעשה פון ווען ער האט געטוישט די בעטן איז געווען ווען רחל איז אוועק, דאס איז געווען בערך, דאס איז געווען ווען בנימין איז געבוירן, ווען בערך יוסף איז געווען זעקס זיבן יאר אלט, דא איז געווען ווען יוסף איז געווען זיבעצן יאר אלט, מען רעדט פון אזא צען עלף יאר שפעטער, און נאך אלץ ראובן איז עסוק בשקר ותעניתו.

ווי די רש י זאגט דארטן אז ער האט געטענה'ט נישט גענוג אז רחל איז געווען א צרה פאר מיין מאמע ווי יעצט וועט בלהה זיין, איז אויב אזוי מיט וואס איז יהודה בעסער ווי ראובן אין ביידע מעשות? אז ס'זאל זיך קומען מ'זאל אוועקנעמען די מלכות פון ראובן און דאס געבן פאר יהודה. נאר וואס דען? וואס איז דא די ענין פון מלכות? די ענין פון מלכות איז ווי די פסוק זאגט גר אריה יהודה רש ע טייטשט אז ער וועט פירן אזוי ווי א לייב כלל ישראל, ער דאגה'ט פאר כלל ישראל בגשמיות אפילו. קרא רבץ כארי, ווי רש י זאגט דארטן מיינט עס איש תחת גפנו ואיש תחת תנורו בזמן שלמה, אידן זענען געזעצן רואיג, ס'איז זיי געווען זייער גוט. די ענין פון א מלך איז אז ער דאגה'ט פאר כלל ישראל. די עיקר פראבלעם פון ראובן איז געווען דער פחז כמים אל תוסר. די ווילדקייט, די שנעלקייט וואס ער איז געגאנגען, ער האט נישט געטראכט וועגן אנדערע. אזוי אויך ווען ס'קומט צו די תשובה, די ענין פון ראובן איז אלץ געווען געטראכט וועגן זיך, זיין שלימות איז געווען טאקע עוסק בשגה ותעניתו, ס'איז טאקע געווען א שטערקערע תשובה אפשר ווי יהודה'ס תשובה, אבער ס'איז אלץ געווען וועגן זיך, מה שאין כן יהודה. ווען ער האט געזאגט צדקו ממני האט ער געראטעוועט תמר. ס'איז טאקע נישט געווען אפשר אזא אזא מין שטארקע תשובה, אבער סוף כל סוף האט עס געפועלט אז א צווייטע איד זאל פארדינען פון דעם. ווען ס'איז געקומען צום מעשה פון יוסף, ראובן האט טאקע געזאגט לאמיר אים נישט הרג'נען, לאמיר אים אריינווארפן אין גריב, און ער האט טאקע אינזין געהאט להשיבו אל אביו. לפועל אבער פון דעם איז ער נישט געראטעוועט געווארן. יהודה האט געזאגט מה הביצה? ס'איז אפשר נישט געווען מיט די זעלבע ריינע כוונה אזוי ווי ראובן, אבער לפועל איז יוסף געראטעוועט געווארן דערפון, יוסף איז געבליבן ביים לעבן. ווען ס'קומט צו מלכות איז עס נישט איינער וואס ער טוט אסאך אין זיינע אייגענע מדריגות אין זיינע אייגענע תשובות זיינע אייגענע תורה תפילה דאס איז איינער וואס דאגה'ט פאר אנדערע במילא האט יעקב געגעבן די מלכות פון ראובן איז געווען פאר יהודה ווייל פון יהודה איז ארויסגעקומען א תורה פאר א צווייטן וואס די הוראה דערפון פאר יעדע איד איז. מ'קען נישט זיין פארנומען נאר מיט די אייגענע תורה און מצוות, מ'דארף טון אויכעט פאר אנדערע, און נאך מער, די ענין פון אהבת ישראל איז א יסוד אין כל התורה כולה, וואס עס קומט אויס אז אפילו אמאל א מענטש צוליב דעם וואס ער טוט פאר אנדערע איז אביסל שוואכער אין זיין אייגענע עבודה, סוף כל סוף איז דאס די יסוד פון כל התורה כולה, און ווי מ'זעט קלאר. ביי די מעשה פון ראובן און יהודה. ראובן האט טאקע געזאגט לאמיר אים אריינווארפן אין בור ווייל ער האט געוואלט אים צוריקהערן צום טאטן. בפועל איז ער געווען פארנומען בשקר ותעניתו, ער איז געווען פארנומען מיט די אייגענע שלימות, מיט די אייגענע מדריגות. וואס איז געשען צוליב דעם? איז ער נישט געווען דארטן ווען מען האט פארקויפט יוסף האט נישט געקענט דאס אפשטעלן איז יוסף אנגעקומען קיין מצרים פון דעם איז ארויסגעקומען גלות מצרים וואס פון גלות מצרים מער נשתלשל של אלע אנדערע גליות קומט אויס אז ראובן מיט דעם וואס ער האט געטון אין זיין אייגענע שלימות איז ארויסגעקומען די ענין פון גלות יהודה פון צווייטן זייט, פון דעם וואס ער האט געזאגט צדקו ממני האט מען אפגעראטעוועט תמר, וואס פון דעם איז ארויסגעקומען פרץ, וואס פון דעם וועט ארויסקומען משיח די גאולה שלימה, איז פון דעם וואס מען טוט פון א צווייטע איד קען מען פועל'ן א גאולה פאר א פרט און א גאולה פאר גאנץ כלל ישראל, זאל דאס טאקע זיין תיכף ומיד ממש, דער שיחה איז א געוואלדיגע שיחה, עס איז כדאי עס דורכצולערנען, עס איז אין לקוטי שיחות חלק ט ו עמוד פֿיר הונדערט נײַן און דרײַסיק, א גוט שבת.